kumbe u rhumela marungula ya wena eka email address ya ntokoto studios at gmail com n'wana mani vutlhari bya mhangela hi ku buta

hayi mina botiso leyi mina tsonga queen underscore n'wana tate hi sweswi vanhu va ni tivisaka swona kwalaha ka tiktok n'wana tate n'wana tate a yi lava ku vuriwa swi swi swi a yi rhombi a yi rhombi

hi le ka g1 solima ka muchannel channel leyi nga number one misava hinkwayo hi ku mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla namuntlha la amoyeni hi na swin'wanyana swilo swa xiyimo xa le henhla hi ya pfupfula munhu aka aka app liya va yi vitanaka ku ri hi yona tiktok hi ta hi ta mi tisela vona kwala ka g1 solima kamu youtube channel e lavawani i tsonga queen ka n'wina mi mi nga va tiviki so to tala hi vona mi ta va mi kha mi titwa kwala tsonga queen xo sungula eh, kombela mi rhanga mi amukela va- vaseketeri va jiwani soli makamu channel mi tlhela mi- s- mi amukela na vaseketeri va n'wina lava va nga ta va ta vona eh, interview leyi na mi amukela namuntlha ka channel ya g1 ya sol makamu Eh, na n'wina mi ni seketela ku na mi amukela swinene ni khensa ku va mi tune in and eh, hayi swi kahle ku va mi tune in hi ku mi ta hi tivanyana ku antswa ka siku ra namuntlha and hi khensa hi tlhe appreciate support ya n'wina hi masiku hinkwawo na mi amukela mm. all right um tsonga queen hi n'we mani tsonga queen a ni mi swi veke kahle hayi mina botiso leyi mina tsonga queen underscore n'wana tate hi sweswi vanhu va ni tivisaka swona kwalaha ka tiktokn'wana tate a yi lavi ku vuriwa swi swi swi oh, a yi rhombi a yi rhombi

Eeh va hi pfune swinene va hi hosta va kwala mutini walowu Yeah. hi ku vhele a ni tshami kona mina ni tshama hala ka malamulela Okay. mara ke ni eyi hi swona sweswo a ni tivi ku ku na swin'wana leswi mi lavaka ku swi tiva hi mina no hi- hi- swi swi swi right leswi mi nga swi vula up to so far hi hi byeleni laha before before hi tlhelela ndzhaku hi ya hi ya twa ku yini yini hi yini ne a hi rhangeni hi nghena laha ka ku gembist ne um ku na vanhu lava va ku va dumi hi swi swo karhi eh, eh. aka social media eh. tiktok i social media ne eh, hi fanele aka social media mara mi kuma ka real life a va xiswona eh, eh. mambeya ne ka real life ah, mina na mbeya butsolo mm. na mbeya swi ni hlekisa hi ku loko ndze ni vulavula hi ku mbeya na swakudya A swi hlweli ku ni byela n'wana ku a ni kumelanyana xin'wana xo phatlula phatlula. Na loko ni tikuma ni dume hi leswiya, a ku ri swilo leswiya swo ni tivutisa ku ni nga ndla yini mara ka TikTok. A ni ma ku vo ka TikTok ku na ku na swo tala ngopfu swo ndla swona. Ku ni nga ndla yini? One thing ni ku swa ndla ni ndla swa original leswi nga na vumina. Ni rhandza ku sweka, ni rhandza ku dya. So hawu loko u ba combo yeyo u mix-a na lu voice wa nuna wa mina lowun'wana a ta te, hoo! ka tsakisa why mi ri wo kenyama mo ni swi vutisa hi xibibele why mi ri wo kenyama mara mi kha mi dya swona why ah, swakudya swi ya byongweni Mm. ni tshama ni kha ni vula ku loko mo ni yingisela yingisela kahle ni tlharihini mani se ku na lomu swi ya kona kumbexana a swi yi kona lomu hi twisaka swakudya swi tala ku ya kona mara ku na lomu swi ya kona kumbe swi ta laha mi tlharisa hi vuswa Eh, i vuswa ha vuswa bya tlharihiso Yeah. mi ri dyanani ha ho Okay. tikuma i ri kahle a hi tlhelele ndzhaku eh, hi ta- hi ta tlhe hi vuya hi ta fika la ni tala ku vona timovhi to tala ta tihora loko yi nghena yi rhanga yi tlanganyana ku fa munhu se mi kota ku swi vona ku laha a ku yiwi se va komba van'wana va kha va ya Eh. mi ri mi ku e a ti ta vuya daswa a hi rhangi hi ta hi ta kopfola hala makumu se hi tlhelela masunguleni e-e mi wa rini ni wa 1991 okay hi ti 21 ta january a ku na lembe leri munhu a nga ni fowuneliki wa ku happy birthday wa swi tiku january hi ta ku vo next year and a yi nge cinci yi ta tshama yi ri ka january Mm. so na 30 years leswi nge ti ta no va ximunhwani ni muvhana mara mi ngheni ka teti Eh, hi kwele loko va ku munhu u kula kahle va vula leswi eha no thirty allright mi mi ni komba ka fif ka ka ka ka fourteen ne um a ni kombela lavaya va ni komba ka fourteen ni ni rivele ku khoma nkarhi wa hina se ni nga ta ka ni nga swi voni ku break ya hina yi fikile mm. tsonga queen mi mi mi mi dyondze kwihi xikolo a a a mi ri munhu wa njhani a a xikolweni loko ku ri ku ma ha swi tsundzuka na swe le primary mi nga hi byela na swona mara if a mi swi tsundzuki vetani mi dumela ye le high school um mi mi yi tsema ka ka grade twelve mi nge se ta haleni a mina ni dyondze a khanyisa vutomi bya mi hinkwabyo kahle kahle a ni ri munhu luwa wo ni la kusuka mani ni ya dyondzanyana kun'wani kumbexani Ni ri kule nyana ni le kaya but na kona ku ni pfune ngopfu hi ku education ya kona a yi ri kahle swinene. A Khanyisa hi le kwihi? Um hi hala ku ya ka Makwasha nyana. Okay. Ku na xikolo xin'wana va ri Khanyisa Education Centre. Hi laha ni nga dyondza kona xikolo ku sukusela primary ku sukusela ka one ni ze ni ya fika ka ten but before then I think ni dyondze Venda xikolweni xin'wana nyana xa Christian school. Papa mi hi mfundhisi. Okay. surprise ngiba wa nga ri kona a ni va byele ku va vuya va ta ta va ta tshamelela kwalaya mara na swi teko a va ta hi disturb mara a va kona and um, ni dyondze ka christian school ya ivi ni ya khanyisa ni ri ka one ze ni fika ka ten a ni ri munhu un'wana wa vanhu mani a ni ri munhu wa social a ku na ku a ni na tichomi from Primary to high school ni ri munhu luwa wo loko ni kha ni vulavula vanhu va talela hi mafenya va ta va tsaka so ni nga swi twisisi ku njhani Yeah. e se ha xikolo a ni xi rhandza sweswiya mara a ni rhandza ngopfu ku huwa more than xikolo xikolo a wo ya hi ku vhele i boheka ku ya xikolweni Na mi twisisa. e e Ni tsakisiwa hi ku mi le ku proveni ka point liya mi nge te um se mi le ka thirty mi mupfana ni mi twa laha loko mi ku kusuka ka one ku fika ka ten i grade three ku fika ka grade twelve swisweswo mi nga swi vuli okay eh. um mi twa nga ku vutomi bye bye le high school byi ngheneleli njhani aka vutomi bya n'wina lebyi mi nga ka byo sweswi byi byi hoxi yini A byi byi hoxe swo tala hi ku ni vuye ni hlangana na vanghana van'wana va kahle ngopfu lava na vona a va tikuma va rhandza xikolo mi kuma ku as much as a ni rhandza ku huha va tikuma va hi motivate-ini hi motivate-ana ivi se hi tikuma hi ri tertiary hinkwerhu hi dyondza hi phusha xikolo e xikolo ni dyondze nkarhi wo leha ngopfu heyi heyi. kwa munhu loyi a ni tivi kumbe va koho van'wana loko mina ni dyondza ni vi na tertiary a ni- mara mi te ni gira ka matric sa ni swi tivi ku ni ya ma- hayi jampelani jampelani ka- ka tertiary ni vi na tertiary ni ya vets um ni ndla media studies ni ndla psychology media studies i swilo leswi a ni swi rhandza swinene that's why na loko ni ndla content ya ka va tiktok na va yini a ni hlupheki hi mhaka ku I na swi kota ku hlayelela ku oh vanhu va tsakisa hi swa so u languta ti analytics ta wena u ku oh vanhu va tsakisa hi leswi endla leswi if they love it you do it more sweswo swo taniya that's why mi kuma ku kumbe no va na favour yo rhandziwa ngopfu ngopfu ka TikTok mara vanhu va ni tsakela swinene va ni tsakela swinene plus a ni munhu wa tinyimpi a ni munhu wa swo holova holova ha va ni kota swinene loko ni heta ni heta ni ya mahlweni ni phesiwa psychology honours masters sweswo taniya ivi ni heta ni va psychologist. ni munhu loyi a tirhaka tiyunivhesiti swi na le vets ni tirhini na le yunivhesiti leyi ni tirhaka ka yona ni nga ta ka ni nga yi name sweswi Yeah. mara um ni tirha na vana va xikolo ni for, munhu for wa the sake 18. ya lavo lawyer eh, n- n- se no va no va clear eh Eh, ya ya so eh mara ha Xikolo ni vuye ni ti kuma ni kha ni xi rhandza ku ve a ni nga xi rhandzi ngopfu loko swo ho sungula mara ni swi vonile ku swi kahle ku rhandza ngopfu xikolo sometimes hi ku hi hanya ka misava liya yo swi swi ya swi kha swi cinca mani swi ya swi kha swi cinca loko u nga dyondzangi xikolo masiku lama swa tika nyana ku u va independent u u kuma ntirho lowu wena wu ku tsakisaka hi ku na mintirho ya kala khale hi kha hi ku government yi ta hi endlela swilo mara sweswi u fanele u yima u ti endlela sweswo taniya so Xi- xikolo xa pfuna hi mhaka ya ku xi xi pfuna ku munhu a kota ku va independent e e e mo va hava munhu munhu ni na yena ende ni catini hmm? e ni catini na yena munhu that's why ku na minkarhi yin'wani mi ta kuma ni mbale ring vanhu va sungula ku e ya married wa ni nga yi rhambani eh. like namuntlha a ni na yona maswo hi mhaka ti-sanitizer na swin'wana na swin'wana mara a ni swi tivi no twa nga ri a hi swilo leswi swo ni fanele ni ti explaina okay. relationship ya mina is not based on ka ka ring ka ring yeah. mara ka van'wana it's very important a ni ri a yi na nkoka and na le ka mina yi na nkoka yi na nkoka mara a hi swilo leswiya swo mara ni catini mani catini i'm married to mr maluleke alright hi- hi hi- hi twini ya ya mester maluleke ne mo mo hi nga yi ngheneleli ngopfu hi mhaka ku a hi vona va nga va nga ka interview mara tsaka loko loko va ri kona a na ha lava ku vutisa ku va ri yini loko mi va mi vona mi ri ka tiktok a va gongoli ku Mm-mm, na nchumu a hi munhu wo gongolo mr maluleke i munhu un'wana wa supportive ngopfu mm. Ende a hi timhaka ta TikTok ntsena, loko swi ta ka vutomi bya mina na swilo leswi ni swi lavaka, a ni tivi loko ku ri na leswiya swo va ku a ni swi tivi ku hi Xichangani va swi vula yini leswiya swa ti cheerleader leswiya swo munhu a ku tlulela tlulela tlulela hayi Mister Maluleke i munhu un'wana wo i va a ri la like u he wants ku swilo leswi ni swi tsakelaka swi humelela so it's like loko no ya live maybe ka TikTok the first person a nga ta fika ka live ya mina i Mister Maluleke va ta va tshame laya mara hi munhu wa social media hi munhu wo comment-a. so i swi swin'wana swo na swi appreciate swinenenene ngopfu sweswo tania okay i i i i mhaka ya kahle swinene mm. uh, mina ti-followers tingani uh, i think in ina 115 thousand 115 thousand mi va kume hi yini vanhu lava vanhu ni tiva vanhu vo tala ngo khale va ri ka tiktok vana vo ma 1000 Um vanhu loko u ndla content leyi yi va tsakisaka va ta ku follow a swi bohi u ku ni kombela ku followiwa sweswi swo taniya a ni ri mina ni follow vanhu lava ni kombelaka sometimes va koho lava vo ngo ni kombela ku followiwa mi kuma ku munhu wa ku sapota wa ku rhandza u hela u n'wi follow mara one thing i know i ku loko no ndla video yi trend-a ni na ti-video leti mi kumaku ku ti na over ti-million views ti na vo fifty something thousand wa ti-likes Data na ti likes ta me ti tshame ka vo 1.2 million sweswo taniha people love the content so every time ni dropa video and then vanhu va yi tsakela va yi like ku ta na ti followers vanhu va sungula ku ku follow so it's not ku you go looking for ti followers ti followers ti ya ti kha ti ku follow and the word of mouth yi tirha ngopfu a hi swi tekeni ku ri na munhu un'wana ku fana na la Giyani Va, i vanhu lava vo, loko ku ri na thicara ri vone swin'wana ri komba rin'wana. I vanhu va ni follower and ti followers ta mina i variety ya vanhu ku suka ka swihlangi ku fika ka vanhu lavakulu so hi mhaka content ya mina yi friendly ngopfu content ya mina yo ti hlekisela content ya mina ya ku sweka vanhu van'wana va ta dyondza ku sweka vanhu van'wana va va dyondza swo hambanahambana so hi swo swi nga ni fikisa kwalaya a ni tivi ku ni yo ndla yini mara one thing I know i ku loko ni sungula ku va mina ka TikTok ku tlula ku ndla swi swo imitater swilo hi kona ti akhawunti ya mina yi nga kula swinene. Oho mi rhange hi swin'wanyana before sweswo. A ni rhange hi swi swo tala ngopfu u yimbelela u u mimika u actor actor se swo taniya ivi ku va na siku rin'wani ni heta ni ku ni nga ndla yini mara xo xi fambelana na mina ni tsundzuka siku ra kona hi kona content ya mina yi nga teka direction yin'wani yo hambana Na na u vona na hi ti views loko u dropa video sweswiwa yi ta va already fana na tolo ni drope video yi ta yi ri fike vo 50 40 k Yeah. views already just like that but it's cause when you do yourself u ndla wena swa hambana na ku imitator swilo cause ku na van'wani va nga ta swi endla ku antswa mara loko u ndla swa wena ku hava munhu loyi a nga ta antswa ku tlula wena i Eh, kha i ri wena- original wena u va u ri original Eh. na mi twisisa so N'wi mi ri yini hi lava va ku eh, va imitator n'wina sweswi Eh, eh. Eh, mi twa se n- na jiwani loko mi nghena ka ka ka tiktok ya mina ni ka ni ku n'wana tato ni ka ni ku n'wana tato hi busy Lo- lo- loko se mi hlangana na swona leswa swa ku tani mi swi vona ku loyi u kopela mina leyi hambileswi a nga a nga cinca laha na laya miri nave va ti blokela akhawunti or miri yini hi munhu wo tani a a ndzi tshama ni navela ku munhu a blokeriwa akhawunti mm. one ni twisisa ku swi swa kahle j one swa kopeleni okay and u fanele u va trendsetter la misaveni leyi u faneke loko u ndla swilo swi naveliwa hi vanhu van'wana Loko a no ndla swisweswi ni swi ndlaku ni nga voni na video na yin'we vanhu va kha va kopela and it's not like a ni ti voni to tala tin'wana na reactor sometimes na ti dueta sometimes na ti like sweswiya swo taniya hi mhaka ku swilu loko u kha u endla swilu swi fane swi swi va na lava va va swi nangutaku va swi tsakela. Loko na ha ku sungula ku swi vona, ku na lumbilwana lun'wana hi ku vhele, minkarhi yin'wana ximbilwana xa vaveka. Ni ku, Yoh, leswi swi tikomba ingaku i swa mina, ku hava na na loyi a nga e, a nga a nga ni nyika credit. Ivi ni heta ni ku, Mara you know what? Na loko munhu a kopela, u endla exactly leswi a wu nga endla swona. Ku hava u ta endla a ya mahlweni. Content ya mina yi ya yi kha yi cincacinca hi masiku hinkwawo. Ku hava ni hava xitoryline. Ende hambi ni ri ku dyeni, yes na hima mara I'm telling a story. u ku salai na loko mi ri ku dyeni madya mara mina madyelo leswi mi lava ku swi vula loko mi ri ku himeni mahima mara mina mahimelo a hi mm. khomeni kwalano hi nghenanyana emavhengeleni a kha ha vuya hi le ka jiwani swali makamu channel ve ri hi nga ha kombeli ku folowiwa se mo hi nga kombeli ku subscribe mi ta titwela hi n'wexe

Chest Computing and CCTV Installation. Vukorhokeri bya hina byi katsa ku ngheniseriwa CCTV, graphic design, branding, networking na programming.

hi vuyisa sweswi emavhengeleni hi le ka g1 soli makamu channel mina ku ri mina g1 soli makamu wa kona lavawani ku ri lava va nga kusuhani na g1 soli makamu hala ndzhaku hi na lowu a nga ku xuteni ka g1 soli makamu lavawani mi nga ku va voneni i tsonga queen n'wina ma ha ku fikaku loko se leyiwani ya live yi helini mi ta rewinda mi ya mi ya sungurisa emasunguleni mi ta kota ku twa to tala hi vona va kumeka aka tiktok hi van'wanyani va vanhu lava ka matsonga va nga na ti-followers to tano um so hi- hi- hi- hi- hi- hi na vona namuntlha la hi hi byeleni la hi hi- hi- hi tsonga queen ne mi navela onge swilo leswi mi swi endlaka ka tiktok swi nga mi yisa kwihi kumbe mo byela ha mi ni lava ku swi helela kwalani kha ni entertaina vanhu hayi eyi ya i question ya ya ya kahle ngo yaleyo and i swilo leswa swo ni faneke ni tshama hansi ni swi dyela marhambu ma nhloko mm. mara na ti lava na mina ku fika kule no ka ni nga swi tivi ku kule ku fika kwihi ku na swi swin'wana swo commentator ni swi ndla kahle ngopfu loko no sungula ku commentator hambi ni vulavula hi xinkwa mi nga ze mi ku ni vulavula ni ku swi xinkwani lexi kumbe ni ku tswi vuswani lebyi mm. na swi vona vanhu va kha va ku why u nga advertise swi na na ti vona ni kha ni ni fike kule hi mayelana no na swi swo tani so a ni tivi ni ta ku hi ka ka xihanimoya kumbe ni ta ku kwihi mara just ku content ya mina yi kula sweswo i swi serious ngopfu leswi mi nga ku swi vuleni ne mm. a hi swi sunguleni so hina laha ka ka jiwani solima ka mu channel hina lava va hi endlelaka ti-advert va tirhisa voice ku fana na n'wina mm. va ri i i Theo Mafuyeka mm. a hi endleni ku lava va nga ta mi lava va ta va ta va ta endla ti ti ti-adverts mm. hi ta va nyika nambara ya n'wina mi va charger ivi mi va navetisela hina hi va tlangela advert ya ya vona ni xoko hi swo swi nga ta endla ku na lava van'wanyana Lava va nga le henhla va faneke ku va va va mi teka va mi hoxa le va swi twa ku voice leyiwani vanhu va le ku yi rhandzeni ka ka ti adverts and then ivi swi ya mahlweni hi ndlela yaleyo swi na nkoka ngo leswi mi mi na mi sweswo nga mi ku swi swi vula. vulaka swi na nkoka ngopfu Yeah. Ni- ni na swona Eish. Loko ni le a ku no- swi tweni Yeah. e e e ha swi ndz- swa ni tsakisa ma Eh, swi vona luya loko ku yiwa breaking u ni vulavulisi ni za ni rivala ku nwa mati se swi endla nga ku no swi khotha loko ni nwa mati ku va ku a ni mati vhele eh mara na mi twisisa leswi mi swi vulaka ne mm. so uh, mara sweswi up to uh, up to so far ne mm. i ncini mi nge mi xi achievini hikuva mi ri mm, tiktoker a swi humi tiktoker ka dictionary se eh, eh. antiloko ri ku swa vulavula i ncini mi nga xi achieve hikuva mi ri tiktoker Swi tele ngopfu, swi tele ngopfu. Ku achieve loko ni hleketa ku achieve a swi bohi ku va swi swo swa timali kumbe swo swo langutekisa hi ndlela yin'wana. Ku humelela i yini? Ku humelela ka munhu swa swa hambanahambana. Mhata loko vanhu va hleka ku hayi swo ni tsakisa vuton'wini ku fana na la ku ni khumba vutomi bya munhu un'wana. Vanhu na loko ni nga post-i va vula ku yo u kwihi? You make my day ni downloade TikTok hi mhaka wena ma tiva yintshwa ya TikTok ku ri app hinkwayo munhu a ti yimayima a ya downloada hi mhaka mina ha swo yini suka suka ha mara mara swi ni tsakisa ngopfu na appreciation yikulu ngopfu ku sukusela kwalaya ko vanhu va downloada xilo hi mhaka mina va ku i smile U ni endlela siku. Ka mina swi vula swo tala ngopfu. Swi vula ku ya kule ngopfu. Hi swona swi endlaka ku ni endla swilo leswi ni swi endlaka. Mara obvious vanhu va ku gift-a swilo swo taniya loko u nghena ka va TikTok. Van'wana va ta ku ni kombela ku advertise-riwa yini so. Whether i ti-makeup. Na swi kota ku commentate-la makeup. Van'wana va ni nyika mahala swilo hi mhaka ku na va advertise-ela. Ho tshama hi ri na tinxiya masiku lama, ku na un'wana ni n'wi advertise-elaku se ti fana ni nyika ma ni twisisa? Na mi twisisa. E, mara swi swo taniya swi kona swi swintsongo-ntsongo-ntsongo ni swi achieve-aku mi kuma ku ni na swona based ku vanhu va rhandza swilo leswi ni swi endlaka. Mara xo sungula lexi nge le mbilwini ya mina I ku munhu un'wana u titwa njhani. That's why I do the content that I do. Na loko ni endla, ina ni nge kaneti ku ti-likes ha ti lava hinkwerhu mhani. Ku hava ku u nga swi lava ku tsakeriwa laha misaveni leyi. Yeah. Mara loko vanhu va ri na appreciation for vona, for wena, ha ni na appreciation yin'wana yi kulukumba ngopfu. Swi ni khoma kahle ngo swo fana sweswo. Na khensa ni lava ku kaneta liya mi nge a um ku hava munhu loyi a nga lava ku ku ku tsakeriwa laha misaveni ma kona lama ma kona la ta toloveliwa mina so Ah, ma chansa. a hi yeni ka ti-fans um sesi ne Eh. Eh, ma pfa mi hlangana na tona ti-fans ta n'wina face to face ku nga ri lava va ku va mi byela hi foni ku hi ku rhandza ngopfu Eh, ku na nkarhi wun'wana ni vuyini ka malamulela Mm. ku va na van'wani va nga ta Ma ta ka vona ni swi twa ku it's a big thing. A ni nga swi tekangi hi ndlela liya. Mm, a mi Ku xo a hi tinyadzini. teki vi- eh, eh, eh, hina hi vanhu vo a hi- a hi ku tinyadza. No no no no va munhu wa Ku titsongahata. ku titsongahata. Ndzi Okay. sa ku loko a- emisaveni u fanele u titsongahata. Yeah. ende u nga- Meha makatla. eh, u nga tshuki u twa Very nga ri makatla hi a wu Xitsonga. hlamuleki u kule ngopfu ni twa i nga ri ku na problem loko se u sungula ku ku ndla sweswo taniya mara ku na vanhu va va ni tsakelaka leswa swo Va ta va ta laha ka malamulelo va tlhela va teka na ti-video na mina va teka mara ni ni nga swi twisisi mara tani va languta na mhiphe na ha hlamala vona na vona va hlamala mm. mina ni ku kasi swi swi hi ndlela leyi mara vanhu vo tala va vula ku i wanna meet you one day no lava ku ku humesa se ni ku yeah. mara loko mi lava ku humesa mina mi va mi tini no Ka hume- dyiwa. ka dyiwa Mm, Eh. a va- va- va va va tiyini hi mhaka ya ku va ta holova na maluleke se mara sweswi mi nge ka dyiwa na na na na, na switwisisi so uh, uh, mi ri kahle kahle xivutiso xa mina loko na ha mi vutisa hi ku mapfa mi hlangana na na tona ti-fans a ni lava ku vula ku laya a ni ku na van'wanyana ve nge mani mani byi hakerisa forty rand ku xuta picture van'wana va ku a byi pfumeli ku xuta picture mm. eh mi mi ri yini ka lava va ku va mi xuta xuta ti picture or a swi zeza swi mbora or a swi nge mi bori or swi ta mbora hayi swa ti picture swi nge ni bori okay ni munhu wa ti picture na mina and plus ni tshama ni ri photo ready mm. panish bam ma ni vona ne Eh, mi nga pretend mi le ku ni voneni mara se swa ti-photo ne ni tshama ni ri ready a ni na ku munhu loko a hlangana na mina ni nga n'wi kholela ni vula ku ka munhu un'wana picture yeyo ku va a ri na yona i matimu man'wana makulukumba ngopfu like i said ku loko munhu a smile evuton'wini vutomi bya mi byi va kahle a ni vanhu lava vo ni ku ni nga n'wi hlamula ku na nhwanyana un'wana a nga tshama a khomenta ku yo ni ku vonini u ri ka pick and pay kwalaya kumbe a mi xava loxinkwana ni chave ku ku tela hi ku loko no n'wana a tatini le ku ku phapheleni ni ku hayi u nga chuhi tana la tana a ni na problem na swona leswa swo taniya mara a ni ma swi tiva ku munhu vhele sometimes masiku ma nge fani mm. u nga tikuma kumbe xani kha ku humelela swi swin'wana evuton'wini swi swa humelela a swi vuli ku vhele ni ta va ni ri redi ngopfu mara a swi vuli ku hi nge teki picture mara e ti-picture ku tsakeliwa no tsakela vanhu hayi okay i mani mi n'wi favhaku handle ka n'wina n'winyi aka tiktok mi yi veki kahle muka handle ka mina n'wini mm a na swi tiva a ni mi mi favorite ya mina hi mina eh. eh, eh na ya mina yi nga yi ri mina se loko mara ho ka hi nga yi ka ka mina mm. eh, ni na munghana ve i manness okay ni n'wi rhandza ngopfu na n'wi favor because eh, swi swa yena first of all swi different okay. one u tise engel yin'wana ya swilo ya matikhomelo ma vanhu loko u ya xibedhlele vanhu va hlupheka swibedhlele va va chingeliwa va rhuketeriwa ku ndleka swo tala mm. loko swo ho sungula swi nga ni nga ri joke swilo leswiya mm. mara swi na education ngopfu yikulu mm. so ni hayi na n'wi favor ni favor content ya yena Na loko vanhu van'wana na vona va kha va yi landzelerisa content ya yena, ni tshama ni kha ni n'wi byela ku you are original, ku hava mhani mi se van'wana, you brought something different before na vanhu va sungula ku wehe u ta tlanga role leyi, u ta tlanga role leyi. Phela ma swi vona swilo leswi a swi kha swi swi humelela ka TikTok, swi humelela hi tindlela to hambana mara mi mi swi tiva ku no munhu loyi a khome vision leyi hi loyiwa. Ma ta ku leswi mi swi vulaka ne swi fana na yini? Swi fana na loko mina no No, mo ni tshika leswaku loko ni humesa album ni yi tha ku volume one mo ni yi tha ku page one ivi un'wana a fika a ta ku activity one swa twala ku u yi hlekete hi mhaka page liya hambileswi yena a nga vula swa yena na swi twisisa le- le- le- le- leswi mi swi vulaka um mi mi mi mi pfa s- sometimes as a mi- ku ri munhu loyi mi swi vonaka ku okay munhu loyi wa kota ku ti createla swa yena u creative ku fana na mina ni nga ta na content ya mina yi fika yi ni nyika tifense ta mina ma pfa sometimes mi tshama hansi mi ku hi la ta endla xi xi xin'we Eh ku na video yin'wana hi nga yi ringeta problem ni tsandzeke ku tshama ka character hi ku manese va hlekisa mm-hmm. va kha va ku ene hi xitalo loko munhu va ku wa hlekisa u va a bihile hayi a ni vuliliyayo a ni vuliliyayo taniya hayi manese na vona va tisasekerini va hlekisa hi vu vona va ku va ku action va ku n'wina vo dya ngopfu mm. a mi ti ta mi tshungula hi ku ni la ku ya lanchini hala tlhele ve le ku ve le ku funyeni strong ma ni twisisa ni swi twa ku hambi vo hambi vo yini a ku acteki ni ni hleka mara ni ni tlhe ni yi posta video ya kona hi ku sometimes vanhu lava ku landzelelaka va fanele va vona ti-behind the scenes mm. a swi bohi va vona swa perfect minkarhi hinkwayo na sweswi ya swa hlekisa hi ku a swo va ku humeleriseni xiswona so eha pfa hi Hi swi hleketa last time loko hi hlangana hi hlanganise swilo and one thing I like hi ku a hi ndli swo fana and ni tshama ni kha ni vula ku grace ya munhu un'wana i grace ya munhu un'wana hambi mhanes va va na idea va ku tsonga queen ringeta ku ndla so mm. na mina ni ku mhanes loko wo ndla so mm. ma ni twisisa mm. hi na relationship leya yo ha swi kota ku because grace is a grace my mm. grace is my grace a ku na ku Ku na- ku ha tsonga queen wun'wana Yeah. misava hinkwayo a ku na ku jikelele a ku na ku loko manese vo hleketa swin'wanyana ka content ya n'wina va ta ku futhi munhu dya hi nexe va va kota ku va mi pfuna va ku e-e wa u nga and hamba vo ringeta va nga Eh. mu dya hi voxe ku va ta fika kwihi hina hi ba swihukwani swin'wana swa sikisi swi tshamela hansi i kh- i endle ingaku wo joka so ya mara

N'wina mi swi endla leswaku yi swekiwa ku kha ku twala voice ni vula ku mi swi decide njhani ivi loko mi swi decide ni ku okay ni ta ni ta narrator kunene ne mi tlhe mi ku na ha tirhisa tone leyi because tone liya a hi yona leyi mi vulavulaka hi yona a ni swa swa mi kha mi faneke mi kha mi ku ni dyondze xikolo khanyiso ma ma ma ma swi twisisa a e ku na tone liya ya n'wana tate ho mara voice i yini voice ya mina ya rhasi Okay. one a ni fana na n'wina a ni swi koti ku yimbelela Okay. se ku narrata hi swona maybe ni nga ni Swi nga nga swi antswa. zamaka mara loko i khoma phone i sungula ku narrata xitori i nghena ka character Mm. ina u le ku dyeni like i said i story telling a no teka ni sungula ku dyetetela ni dyetetela u fa u vona ku u u hlamula yini ni ku "Oh, entirhweni Maybe ve ta hi dyeleni ofisini. Ni ku hoo ni yo tsutsuma ni ku movheni ni ku swibegwaniya swimbirhi kwalaya ende swi yelana na leswi kumbe swi nge le ku humeleleni. Ma ma ma ni twisisa? So e voice yi nge fani hi ku loko se u nghena ka character ku teka over voice nyana yin'wani liya ya mina liya yo yo duvulela swilo na sweswi yi la ku yi la ku Yi la sungula ku ma yi twa huma. yi le Ma ka yi twa, ya ta. eh. ya ta eh, eh. ya ta yi lava ku n'watsekiwanyana hi mati mo titimela yi kota ku tlhela twana ni lava ku tiva lane ka maxutele mm. a hi dyondziseni munhu loyi a nga swi tiviki swa tiktok mm. mi xuta mi sweka mi kha mi vulavulana mi kha mi n'wana tato le ku swi frayeni or mi rhanga mi mi sweka mi kha mi xuta ivi se loko swi helini mi vuya mi swi tsemelela se mi vulavulela laha henhla A ka Maxutela ni rhanga ni hleketa ku kambe la ku vulavula hi yini. A nge la ku Fana sweka na mancina. e un'wana u ta ku no na ha ku sweka majenje a hi khale. Okay. Kombela ku swekeliwa majenje. Yeah. Ma vo? Ku na munhu loyi a nga kombela. So ni ta ku reply with video. Ni reply-ela loyi a nga kombela ku swekeliwa majenje. ivi ni tsemelela se ka ka TikTok ku na ku u ba pause u ba play u ba pause wa swi kota ku timer swilo a swi bohi u teka hinkwaswo that's why vanhu sometimes va ku u sweke nkarhi muni vuswa a byi vupfanga there is no ways ku vuswa byi nga vupfi byi kha Or va byi pima- fomini va pima hi ku Hi one video leyi minute. tlanga one minute se va Eh. ku vuswa bya minute and a byi bangi hi one minute so u ta banyana five seconds For example, u xuta poto u kha u chela cooking oil, a ni wa u ta yi vulavulela u ku u ta rhanga u ku xi cooking oil-ani nyana ivi u heta u phosa, u teka ni tinyala u chela kwala u xuta nyana five seconds kambe yi ku nyika sixty seconds futhe loko u swi lave ni ku three minutes mara TikTok yi tirha so loko u ba three minutes munhu a nge tshami a vona content ya wena loko u la ku phuxa Any content that you make komis futhi loko wo ba 15 seconds ko va ku swa hina swa leha nyana hi ku i le ku nyikeni recipe hinkwayo mara loko tivhidiyo ta 15 seconds hi tona ti dumaku mo hi ku a ni swi tivi ku ho va hi ri ha concentration kumbe njhani mara na data na yini yini na patient a hi na nkarhi hi la ku twisaka o u ri ku ndleka yini ku ndleka yini mm. u fika njhani se ni rhanga ni xuta ni heta loko ni heta ku xuta se ni sungula ku vulavulela okay uh... ha khensa swinene ku va hi hi tini namuntlha hi ta hi ta mi interview ni xoko a hi hetangi swin'wana swa swivutiso mara lava lava lava va va ha lavaka ku vutisa swo tala se va ta ta ka ka tiktok ya n'wina e, liya mi nge te i tsonga queen underscore n'wana tate oh, mi nga yi rhombisi tsonga queen yeah underscore n'wana tote eh van follow okay uh, marito man'we mo hetelela ku ma- ma- ma kuma ku ku na swin'wana a ni faneke ni mi vutisini se ni swi jumpini mara mi swi twa ku e a ni nge suki ni nga swi vulangi va va- va byeleni swona leswi ni nga taka ni nga suku ni nga swi vulangi i ku social media yi teke over hi ndlela yin'wana yikulukumba sometimes u va na ti-comments ti nga tsakisi Botsoni ni vula ku ni ku swekeni ka swakudya i mani a nga rhandzeki swakudya munhu a ta ta commenta swi swo tivana na yena laya mm. mara ni ta ka vanhu lava sungulaka swo yelana na ti-tiktok focusa ka leswi swi ku buildaka swi ku tsakisaka swa positive ku ta tshama ku ri na leswi ni swi vulaka ku i ti-negative comments sometimes the more account ya wena yi kula the more vanhu va ku rhandza The more ku vana van'wana va nga ta ta va ta vulavula swilo swo ka swi nga twisiseki. Swilo leswiya hi xitalo hi rhandza njhani ku focus-a ka swona, minkarhi yin'wana swi ku onhela na siku. Mara there is a lot u nga focus-aka ka swona. Ku na vanhu lava we love you, you are good at what you do, va ku i va ka Munghana Lowunene, va ku i va ka mani mani, va ka Albany why va nga ku kumi? maswisanyana yeah, sweswo taniya so a ni la ku ka vanhu i nga heli matimba loko vanhu va commenta swilo focus on what you do and do what you do and do it best vana original ngongo loko swi ta ka tiktok in a ni ringa imitate vanhu na swin'wana va tiseta ti-trend a ti landzelela mm. cheka ti-akhawunti ta vanhu lava kulaka ku tivutisa ku what is happening ku ndleka yini ni nga ndla yini ku improve content ya mina That's how you grow your account. Man'wanyana ma cheka ti accounts ta vanhu lava kulaka ma tlhela ma swi vona ku lexi endlaka ku va kula i yini mara mo swa matsana so valava a va a va vi ti-fans ta ta ta ta vo n'wina mi navela onga ku mi mi ngo va na vanhu vanganya vangani va va va mi followaka loko se mi ta ku ya se la ni ni ni right hi vanhu ah loko no va na vo tala ngopfu hikuva vanhu va tele mara Xikulu i ku ni la ku folowiwa ngopfu hi vanhu va ka Gaza kumbe Machangani. Content ya mina yi i Xichangani and yi na reason ku va yi ri Xichangani. I could have gone ni ni endla content liya yo un'wana na un'wana wa relate-a, un'wana na un'wana u ta ni folowa. Sweswo swi swi nga endla ku u hatla u kuma ti-followers. Mara loko se yi va leswiya swo ku na specification i ku ni rhandza ku Na Machangani ma tekeriwa nhlokweni mhani hi kula tani hi Matsonga ma ni twisisa nyana Na mi twisisa. a swi bohi ku i zama ku ti cinca wena or ku fita in vanhu van'wana a va cinci a va dyondzi mun'wana va ta ku I love your content I don't understand swi vula ku famba i ya dyondza Xitsonga ku i ta vuya i ta understand content ya mina so hayi a ni nge ti seteli nambara ni ku ni lava five hundred thousand ni lava million ni lava vanhu ni lava ku follow-iwa Na mina vhele ni ta va follower lava nga na content yo ni tsakisa mara a a a ku na limitation. Ya valava va ku uh uh a hi yi twisisi language ya wena ni sure ku hi swo swi nga endla ku buti Majuli yi za yi ta na leswa swa ku yena a ya kwihi okay hi hi hetini mara before hi famba ne ni kombela mi ni bye ku why mi ti thyi ku hi n'wi Tsonga Queen. Tsonga Queen one Queen. Okay, ni tsakisa- I am a ni- queen. Xo sungula ni tsakisa hi ku ma pfumela ku mi lo titwa. eha e a ni yo nyikiwa ri vito leri Okay. ni nga ta hemba no ka no va khwini va ku tekani vi- tekani vukhwini i-i hayi tsonga i am tsonga one queen i am a queen a ni nga swi tivi ku ni ku yini ko va ka ni nga ta va king mavo so ku va ni tithe ku tsonga queen ni munhu un'wana wo a ni lavi ku swi ku ku na level yin'wana a ni princess ni queen Mm. loko a ku ri na xin'wani A henhla a ka henhla ka xona. xona a ni A ta ku va ta ni lande queen. xoo Mm. e ku tsonga queen vele hi mhaka ku ni rhangi ni va ni tsakisi vele ni vuli ni content ya mi yi cincini na mavito ma ta ma ma cinca Mm. se ni lava ku yi separate from mina ni ku no ntsakisi yi personal hi mina If you are you have to have a stage name ni vona na hi vanhu lava va endlaku swilo va na stage name u kuma ku first name ya vona hi yona leswi va swi endlaku vo makheza e a se a ni la ku separata sweswo swo tani ma vo so the reason ya le tsonga queen because one ni twa nga ri i'm a queen ende leswi vanhu u lava va tr- va ku treatisa swona ti treatisi swona first and foremost na kun'wana na kun'wana loko ni nge ka tiktok va swi tiva ku the queen Eeh na mina ni nge ti kaneti se se na vo va ni yi dya the queen mara ya tsonga khwinini yo sungula ni ti dya loko mi ku mi nge ti kaneti mi swi endla nga ku um i swilo leswi swa ku a mi nga swi lavi swi fana na na papa yin'wana yi nga tshama yi yi yi yi yi lava ku siya vana mutini wun'wanyana Eh, Eh, eh. yi ku ni ta boheka ku ni ta boheka ku va siya kwalaya ka n'wina hi ku loko no famba na vo mi ta tlhe mi ku na tona Eh, so A a a khensa swinene Tsonga Queen. Xikwembu xi mi pfuni xi mi katekisa xi mi fikelerisa milorho ya n'wina na na ndyangu wa n'wina mi mi hungasa ku ya amahlweni. Hayi ku khense mina swinene ni khensa na vanhu lava va nga ti nyika nkarhi va vona interview leyi na vanhu lava nga subscriber. Ina mi te hi ku hi nga vi mara ma yi vona ku show yi le ku nandziheni Pressa button yoleyo u tshika ku huhwahuhwa. Ma swi twisisanyana. E e. No ha khensa swinene ti-video ta vona a hi nge a hi a hi nge ti a hi nge mi tlangeli tona hi mhaka ti-reason timbirhi. Reason yo sungula i mhaka ya ku se mi nge he yi mi ya swi vona le ka voho mi ta vhe mi swi vona kwala. Ya vumbirhi i mhaka ya ku frame ra TikTok hi leriya ra ku yima straight so ene hina hi endla hi Leswiya swa va nge i landscape ya ya ya 16 is to 9 re ratio hi yona yi pfumelaku a a a ka YouTube se ti maframe malama ma hambana hi hi khensile swinene a ka camera a hi ri na na Timothy wa ka Miyambu loko ho ka hi nga n'wi xu hi hi nga n'wi hlayi hi a nga ta ka a nga save swi swa hina inkomu.